E buelo awe pa Portugal. Ku nos kapitan awe Ramiro Brett asafata, no, kopiloto sa asafata ainda ta riba ao. ku e kopiloto Vanessa Leer i bo sirbidora aki. Kier a dunabo un welcome awe na nos ban biaha y un bon biahe pa Portugal. Eso. Portugal ta un pais den sur di Europa y e penin e peninsula Peninsula. iberico. Fronterizo cu Spanja, su su situacion den o oceano Atlantico a influencia hopi aspecto di cultura.

E sardin grel ta platonan nacional di e beachnan di Algarve, di un destinacion importante y gran parti di arhicultura di e nacionnan di e data di e añanan diesinco pa diesocho mil, ora Portugal tabatin un poderoso imperio maritimo. Su capital Lisbao, su idioma portugues, Poblacion, dies punto sinku miyon hende na binti binti tres. Lisboa, Lisboa. Aha, Lisboa, Lisboa. I tambe presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Kontinente ta Europa, Afrika i su gobierno ta republikano. Demokrasia Ah, representativo. representative. Sí. Ok.

as a UNESCO World Heritage Site and located near the city of Lisbon. Y tambe nos por bai na e Sintra, cual ta un Pena Palace and Park entrance ticket. Y nan por bai wak un beautiful, beautiful palace. The palace is situated in the eastern part of the Park of Pena, which

Manguil Caves and Dolphin Watching. Wak, si mi moestra boso nan e potrèt di esaki, no? Wak e cave ei. Mira un burak ei. Wow, nice, Beautiful. Wak e bonito. burak ei. Tambe por baha hasi, m- mi a di para semper tin um, whale of dolphin watching. Tambe ta posibel tambe na Portugal. Tambe bo tin e Porto Six Bridge Cruise, cual ta explore the calm delights of the Douro River by traveling on a Topico, Rabello boat along the Pastels Silhouette riverbanks of Porto a Vila Nova de Guia. My God, it's beautiful. Tambe um, nos tambe por bai pa e kidsnan. Of course, we're not gonna forget the kids, but tin e Slide and Splash Water Park. So aquí tambe tin, um, bo por bai kui mucho nan. Enjoy, enjoy with the kids. Tambe, of course, nos ke bai un wine tour. So aquí ta um, e wine tasting and lunch. cual ta include tambe un boat tour. Dus all of this happening in one trip. Bo tin e boat tour, bo, wa- bo tin e wine tasting cu lunch na e Porto Duro Valley. Um, last but not least, na ke men sak den otro cu cu bo tin cu hasi cual ta na Lisbon, e Belem Tower entry ticket. E nan bo ta reserve your entrance ticket to the iconic Belem Tower located on the shores of Lisbon. Falta un bista. You will swear you're at a movie. With this beautiful, beautiful Belém Tower Tour. Sí, Sin da- inkopo po hasi e mano. Lisboa. no. Lisboa. So, um, cambia e trip tu lanja que bota bay y llega a Portugal, bota sal, Yes. bota Switch it sal- up, switch bota it up. sal aquí nan 2 horas y 50 y bota llega a Newark. Uh, bota llega a Newark 6 horas y 52 Mhm. Bo ta keda nan un ora i kuarenta i tres minüt, kasi dos ora na New York. Bo ta keda, bo ta layover rato. Ocho ora i mei di New York, bo ta sa-, di na, na Newark, bo ta sali rumbo pa Lisbòn. Humberto Delgado, sa e ta e aeropuerto.

E un sandwich. Tin un sandwich, si bo wet den e pantaya tin menen un webo riba dje. Cu no ta helbi, e ta full moli. Pastel de nata. Esaki ta bira pastel de nata, un doce mai con disiño di cumida Purtuguesa. E mai asociado o paise o patel de nata, ke ten como base un mamasa for holdá. No, e ta bai bon, e ta bai bon. E ta mustra mi, e ta mustra mi bon. E looks, e looks delicious.

Di, bo ta e straf. Ta mama una hoy. Bo portugues ta tremendo hola mira. Ta me bon cu e hulandes. Um, Me un boku bo español. Finlanda je bon. Ah, yo creo que hay uno más. Ya va. Sí, tiene un mapa. Se visa, se que te, se visa, se que te pagalo. Pero mi no mandaba eso, tiene nada escribir. No, se-

Y lengunes, len kier palabra lengume? Legumes, legumes. Legumes. So esei ta platonan um, típiconan di Portugal, abe que nos está viajando para Portugal. Ya no sé. Ejé, na portugués que tú escuchando, no sa woki, ta mané. Man, what a Oh, way. God. Open, open portugués. Tres, tres, tres, tres, ten, dash, yo, ya, ve. Bek, apa ta tin one job. Tres, tres, You had one job and put it in Spanish. tres, ten, dash, Tres pendejos. Bruh. Esaki ta ta biahe pa Portugal awe biahando ku de way ku kru. Si bo ta si bo ta biaha i bo ke bai um, bo ke wete riba Expedia, e total ku bo ta paga pa e biaha aki ta pa persona, mi tine pa un hende adulto ta nuebe shei binti sinku dòler. Not bad. No ta Está malo. bien. No ta malo. Kuantu kuantu? Nuebe shei binti sinku. Awor no ta mal. Patura e bo tin ku bia jake pa Newark wak den nan si e ta den. Si e ta. Bo ta yega bo. E ta e ta bit of um couple of hours si pero e ta worth it for sure. Bo ta sali dje webs yega dje bierna pa ocho di dies di mainta. Wow. So um nos kere bisa bo danki tambe awe pa bia ku nos ta e Portugal.